Khawvel ramtin hian pangpar phun leh khawi te kan intih hmuh nasa hle a, in leh a bul vel chei nan tak pawh kan hmang a. Pangpar han hmuh hian nun a ti hlim a, hah a ti dam sawng sawng thin a ni. Sum dawn nana hmang pawh an tam hle a. Khawvel ram dang vawren pangpar te hial pawhin kan ram thlengin min rawn luhchilh ta bawk a. Chutih rualin pangpar nalh leh mawi tak tak kan hriat lem si lo va, tur hlauhawm tak tak paite tam tak an awm ve a. Chungte chu tun tum atan chuan tarlan kan rawn tum dawn a ni. Heng pangpar kan sawi takte hi i in bul leh a chheh velah te an lo awm ve mialem? Lily of the Valley hei hi Asia leh Europe ah a tam hle a, a par pian hmang chu dar ang tak niin a thianghlim a, a nalh hle a. Mahse, he mi a mawina phenah hian tur hlauhawm tak a pai a, a tur hi a ruih theih bawk a. Lung a khawih khaw lova Lily of the Valley avang hian mi engemaw zah damdawi in lamah thawn an ni tawh a. A tur hnathawh mihring taksa a a lan chhuah dan chu luhei te, luak chhuak te, pangtibawl te leh kaw tha lo te in a lang chhuak thin a ni. Chuvangin mihring tan mai ni lo, ran tan pawh a tha lo em em a ni. Castle Oil Plant hei hi thil a chi tur atana siam chhe thei mai lo tura damdawi nena siam um emaw rep emaw hetiang hmanga an siam hi a ni a. Mihring tan tu hlauh awm tak an ni a, hei hi phuah chawp zir din thu bawl mai mai a ni lo va, a tak tak thil thleng ngei a ni. Entir nan, Mizoram ngeiah pawh bikang um ei sual avanga thihna thleng ta te hial pawh sawi tur an awm ta nawk mai. Hei hi engvah nge kan tih chuan a tlangpuiin heng bikang ei sual kan tih te pawh hi a tam zawk chu a chi tur atana siam damdawite nena an sawngbawl ei vang a ni tlangpui a ni. Ruba, Hei hi thlai a ni a, a kuang nen lam pawhin a ei thei a, mahse ei tam lutuk chuan kal, kidney, a ti chhe thei a, thihna a thlen thei bawk a ni. Foxglove, Hei hi pangpar tho a ni a, an pian hmang shape pawh a hmasa ber a, ka rawn sawi lan tawh ang khan Lily-o-the-valley te nen hian an pian hmang a inang hle a, dar ang deuh an ni a, rawng chi hrang hrang an niin an par dan pian hmang leh rawng te hian naupang te pawh a hip thin hle a, Mahse, in bul leh a vel huanah pawh phun dawn pawhin chin tawk neih a ngai a, phun teuh lo a tha tihna a nih chu. A chhan chu lung a khawih khaw lo thei a ni. Wisteria pangpar zamuai thlachi ang kha a ni a, natna thlen theitu a ni. A chi hi biakawm nei ang deuh a ni a, hei hian tur a pai a, chu a tur pai chu mihring leh ran zawh te te, ui te leh sakawr ten an haw em em a, luak chhuak leh kaw tha lo te a thlen thei a ni. Lili. Khawvela pangpar lar berte zingah chuan Lily hi kan hre theuhin a rinawm. Lily hian lung a khawih chhia a, thihna a thlen thei bawk a ni. Daifen Bachia, Hei hi Duncane emaw Elephant Ear tia hriat a ni bawk. Inchhungah te Pu Takhawi kan intihhmuh a, kan tipung nasa hle bawk. Heng plant te hi hruk faia tuai hnum ve reng an ngai a, thing hnah hring te hian boruak tha an siam kan ti a, a dik e. Mahse, chutih rual chuan tuna kan sawi lai mek Daifen Bajia te hi chuan boruak tam tak an hip a, kan taksa in a mamawh tur ai tam mah an hip ve tlat. Engtin nge mihringah a lan chhuah dan? A bikin naupang leh ranin an kai ulsam bik a, a hna lo lova ei mai tawk la bo lo. Hetiang hi i khawi a nih chuan naupang pawhthlak mai mai theih tura dah hnai chuang che. Taksa a a lan chhuah dan chu. Ka mouth emaw lei tang a ti dawrh emaw a ti vung a, ka a thil hriatna a ti chawmawlh vek a, hrawk a ti na a, lu hai leh luak chhuakin a siam a, aw a ti chang a, thil lem a ti harsa. Hengtu hnathawh te hi mit leh banah te insawnin mitna a siam thei bawk a ni. Zawhte leh ui pawhin an haw hle bawk a ni. Daffodil, Daffodil par parh lai taka a mum lai tak hi a tur pai tamna lai ber a ni a. A tur hnathawh chu mihring taksa ah a lang chhuah dan chu hetiang hi a ni. Luak chhuak te, kaw tha lo te leh kaih leh khurhna te lungdam thlengin a khawih tel thei bawk a ni. Hydringy heng pangpar te pawh hian tur an pai tho mai, piam thu mai a ni lo. Hydrocyanic acid an pai tam hle a, a bikin naupang leh ranah a symptom a lang hma bik tih mithiamten zirchianna an neih atangin an hmu chhuak a ni. An law ei palh hlauh a nih chuan khusik a thlen thei a, vanduai palh vaih chuan thihna a thlen thei bawk. Vun thak leh ball te a siam a, khusik hluah hluah tlun te in an awm thei a, thawkna lamah halsatna a siam thei bawk a ni. Olinda. Hei hi a par var te, a sen, a sen te, a senno te a awm a, hei pawh hian tur an pai a, ei palh chuan chuti hlauh chu mihringa natna min thlen thei a ni. A par mai bakah a hnahah pawh hian a pai tel a, mut chhuak a siam a, lungphu a timuang thei bawk a ni. Rhododendron leh Azalea. A tur hnathawh lanchhuah dan chu lung an khawih khaw lo va, thawk a ti sak a, thisen a ti hniam bawk. Gray-a Notosin tur awmkhawmna a ni a, mihring leh rante tan a hlawm em em a ni. Water hemlock, hei hi white hemlock tih pawhin an sawi bawk thin. Par sin te tak te te a var a ni a, a rimah hian a tur chhuak a, ram vulh mi i nih phei chuan. Huaithlem lawk hi i paih bo a nih loh chuan hnaivai ah phun loh hram a tha. He a rim atanga a tu chhuak hi mihring leh ram tan pawh a tha lova hriatna thazam a ti chhe thei a ni. Philodendron heng hi houseplant lam chi an ni a, thenkhat chu hnai neite an ni hlawm a, kut leh ka a tithak huai huai thei a. Kan lo khawi ve a nih chuan Sawhbaw hnua fai taka kut sil a tha. Vun leh ka thak a siam a, hrok thlengin a ti thip thei a ni. Naupang leh ran khawihtir mai mai loh a tha. Engtichhiu, hei hi a hmuah hian tur a pai tam hle a, heng hian mihring taksa a lunglam thatlo te leh kaihte zengte a thlen thei a ni. Miss Tilto, hei hi thenkhat chuan holiday velah te inchhung chei nan an hmang thin bawk a, berries chi khat niin ei tam lutuk erawh a tha lo. Chemical a tam lutuk a, chu chu mihring tan a hlawm a ni. Lungphu a ti muang a, khawhmuh a ti chiang lo thei bawk. Thisen sang a siam a, cancer a thlen thei bawk a ni. Awle Tuna ka rawn sawi te hi phuah chawp mai mai a ni lova, insawi thaih tumna pawh a ni hek lo. Thil ni ngei khawvel mithiam ten enthinna an lo nei tawh atanga rawn sawi mai ka nia. I awi leh awi lo lam ka ngaihtuah lova, Khawvel ram hrang hranga heng avanga damdawi ina enkawl ngai ta te leh thihna hial thlen tawh sawi tur eng emaw zah an awm tawh nghe nghe a ni. Hetiang ka rawn tar lan te hi i in bul velah emaw i lo nei ve a nih chuan enkawl dan turah pawh fimkhur nan kan lo hmang theuh dawn nia.